Nĩ ndakũgeithia mũno nĩ ũndũ wa gũtũgenera. Niĩ ha rĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Warama. Rĩu ũmũthĩ rĩ, ĩno nĩ video ndeka tondũ nĩ kwandĩka ngwandĩkaga maũndũ marĩa ngwĩka ũmũthĩ. Nĩ nyandĩkaga okorwo nĩ ibuku rĩna ngwandĩka chapter ĩno kana kĩĩ, kana nĩ ngũthiĩ handũ rĩu ngakĩandĩka. Rĩu-rĩ, ona ndirĩte irio cia rũcinĩ, ndeciria gaka nĩ kaũndũ gathĩnagia, tondũ ndĩ nyiki-rĩ, ndĩciragia wega mũno itarĩ kwaria na mũndũ, nĩ ngwĩciria meciria maingĩ na ngamaiga wega na makabangĩka wega mũno, ona ongorwo hena gĩthĩna handũ, nĩ hotaga gũgĩka atĩ, gũgĩthondeka wega maũndũ makagĩra. No rĩrĩa ndĩraria, nĩ hinya mũno njarie na ndĩcirie ũguo. Ona ningĩ rĩu ngarigwo nĩkĩ, nĩkĩ kĩngiragia ũguo? Ona ningĩ nĩ ngũrio kĩũria, ta kĩũria kĩna hinya kĩagĩrĩire mũndũ ecirie nĩkĩo ũrĩa ũkuga ndũgakiuge wana, ndũkarie wana. Rĩu ndĩrakĩona... Ũhoro ũyũ waumire o rĩrĩa ndarĩ mwana, tondũ hĩndĩ itũ rĩ, mwana ndũngĩaririe rĩrĩa andũ agima mararia. Waria rĩ, ona nĩ ũkwĩrwo rĩu nĩ atĩa ũrauga, kĩra nakũu thiĩ nakũrĩa ũgathake, kana... Ona kũrora mũndũ nĩ ũkũrora mũndũ rĩ, ona mwarimũ nĩ ũkũmũria ũkĩũria wamũrora ũguo reka rĩ, nĩkĩ ũrarora rĩu? ũgakĩinamia maitho. Rĩu ũgũtũra ũinamĩtie maitho kana ũgĩkaga atĩ tondũ nĩ ũkĩremirwo nĩ ũhĩngĩcirwo nĩ maũndũ. Rĩu hau rĩ, mũndũ ndangĩhota nĩ hinya gwĩciria. ndũngĩrutwo gwĩciria tondũ noki noki noki, no rĩu gũthikĩrĩria nĩ ũrĩgĩthikagĩrĩria wega. Rĩu nĩguo ndagĩkaga niĩ ngagĩthikĩrĩria, meciria makwa ngagĩciria mũno mũno ona ũrĩa ngeka ndangimara. Rĩu ndakĩmenya na nĩ kaũndũ ndĩcirangĩtie, gathĩna gakwa kaumire kĩ? O kũrĩa. Ũru nĩ atĩrĩrĩ, ona rĩu rĩ, Nĩnguona aciari aingĩ mareka ũguo na ciana ciao, atĩ mwana he ithe, makĩria ithe, nyina wa ciana, tiga kũrĩ ona atumia angĩ mahuana ũguo, he ithe wa mwana ũkona mwana nĩ ta akũmirwo akũmwo, kana ona nyina nĩ akũmũkũma thoguo ageka atĩa ageka atĩa, nĩ ũru mũno, tondũ rĩgĩtarĩ matwĩraga. Mwana kuuma kuuma nda nginya mĩeri mĩaka ĩtatũ nĩho kĩambĩrĩria gĩake kĩu, ĩtagwo mũthingi, gĩkũyũ ndiũĩ gĩtagwo atĩa, gĩthũngũ magĩtaga foundation na kana nĩ mũthingi tondũ gĩthweri nĩ mzingi. Mĩaka ĩyo ĩtatũ, wenda gũthondeka mwana, kwanja nĩ kĩrĩa arĩaga, nĩ atĩa ekaga, nĩ maũndũ marĩa ũmwaragĩria gũkũ kĩrĩa, ngoragwo kũndũ gwĩtagwo San Diego California. Ciana ciao angĩ mathomagĩrwo na mabuku marĩ nda, atĩ mwana ona agĩkinya mwaka ũmwe nĩ ũkuona nĩ akũgeria gũthoma, to athomeirwo e nda nĩkĩo aiguaga e thauti ya nyina. Rĩu tũkĩragwo nginya mĩaka ĩyo ĩtatũ mwana ũrĩa wa mũika mũthingi wa mũika maica make rĩu kumanania hau rĩ nginya mĩaka mũgwanja rĩu hau mĩaka mũgwanja makauga ũngĩnengere mwana wa mĩaka mũgwanja nĩagũkwĩra mũndũ ũyũ ũrĩa akahuana maica-inĩ make tondũ nĩ wakĩte mũthingi ũcio wake. Rĩu koguo nĩ kĩrĩa, nĩ bata mũno mwana ũrĩa ararerwo. Rĩu nĩ uga atĩ nĩ ngĩonaga kũrĩ andũ angĩ maramarera kĩ? O ũrĩa twarerirwo. Koguo makagĩa mĩaka mĩrongo ĩrĩ, kana ĩtatũ, kana ĩna, magakorwo mahuana ũrĩa gathĩna karĩa ndĩrauga ndĩnako. No wega nĩ atĩrĩ, kũrĩ andũ angĩ rĩu makĩmenyete. mararera ciana ciao wega, magagĩka atĩ, magaterera nao, to mwana rĩ, akwenda kwarĩrio o ũrĩa waragĩria mũndũ ũngĩ, ma ũcio nĩ mũndũ, no ũndũ e kamwĩrĩ kanini, na tũindo twake twega twake nĩ tũnini, no nĩ mũndũ, na nĩ mũndũ wĩciragia, rĩu ũkwenda ũmũcie gĩkĩrĩa na maũndũ marĩa ũramwarĩria ũramwarĩria maũndũ mega ka mũkĩrĩa nĩ ta ũkĩandĩka handũ ũnengerwo ibuku rĩtarĩ kanyamũ wandĩke nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩandĩka, ũngĩandĩka marũa ũmwĩraga mwana nĩ ũkũmũhũra ũngĩ nĩkĩ ũngĩmũhe ona wĩcirie ona ka nĩ mũgũnda, mũgũnda rĩ. Ibebe kana kĩ wahanda kana itunda rĩ nĩ wĩkaga mborera na kĩ nĩ kĩ ĩkũre wega. Rĩu ũngĩkĩhanda handũ homĩte hau hatarĩ kĩndũ ĩrona ũkuona nĩ ikuonja. Noguo mwana waku irio iria ararĩa, mĩario ĩrĩa ĩramwarĩria, ũrĩa arakoma, ti mwana ambĩrĩire erũke angĩambĩrĩria kũheo cai. ithuĩ wega witũ rĩ, ona gũtiakĩrĩ mbia cia cai, tũtiaheagwo cai, niĩ ndanyuire cai ndĩ mũgima. Rĩu rĩ, mwana akambirwo na cai, cukari kwanja nĩ ta thumu tũheaga mwana, ũkĩhe mwana cukari. Rĩu kũguo agĩthi cukuru rĩ, ũkona mwana rĩ, gĩthomo nĩ kĩramũhĩngĩca, no ndũramenya. ti ũndũ ndareka ũndũ ndarĩ na kĩrĩa na ũrĩa angĩka tondũ rĩ, ta ũrĩa agĩkũyũ maugaga atĩ njũgũma rĩ, yumaga o ikũrĩro. Mwana ũcio aumire o harĩa ikũrĩro. Ũrĩa mĩaka yake ya mbere ya mũgwanja yekire, gĩthomo gĩgũtũra kĩmũhĩngĩcaga. Angĩ nĩ magũgĩka atĩ tondũ nĩ ara ena wendo nĩ eka atĩ, nĩ agĩ, tondũ ũrĩa wega nĩ atĩ, ningĩ tombo rĩ, gũtuĩkaga mũndũ ndakũraga biũ nginya akinye mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano. Ona kũrĩ marongerera mĩaka rĩu. No ta ithuĩ rĩ, ona mũndũ nĩ agĩikaraga ĩ, tondũ ũrĩ, nĩ ta wonjete ũgĩtũraga na gĩtheri na gakima na thũkũma ĩ. Rĩu kwoguo o na tombo nĩ ũgũikaikara ũgĩkagimara, kwoguo-rĩ, mũndũ ningĩ angĩarũka kũrĩa wega, no ũruange o na ithuĩ tũtiamenyaga, o na waneneha-rĩ, ndũgũkĩrĩa ũrĩa wakĩrĩaga, nĩ ũgũkĩmenya irio ũrĩa irĩ bata mwĩrĩ-inĩ. Anyway, ndakĩmenya, reke njuge ũguo, nĩkĩ aciari kwanja inyuĩ mwĩna ciana nyinyi, mũnye nĩ inyuĩ. a mbere, nĩ inyuĩ arimũ a ciana icio, na nĩ inyuĩ mũgũtua mwana ũcio akahuana atĩa. Nĩ gũkĩrĩ mwana ũgĩtuĩka mbũra arĩ o wiki ĩ, no arĩa aingĩ nĩ ũrĩa marerwo, na ũrĩa kana nĩ irio, kana nĩ mĩario, kana nĩ kĩĩ. Rĩu ndĩagĩciria njige ũguo ĩ. Nĩkĩo mũndũ ona angĩkaigua ona ena gathĩna ta kau rĩ, amenye onake rĩ, otaniĩ ũguo ndĩrauga rĩ, aumĩre kĩ? O harĩa ikũũrĩro. No rĩu rĩ, no tũtirĩ ũndũ tũngĩgĩka. Tũgũgĩka atĩa? Mũndũ agĩkũma augaga atĩrĩ, ainaga na gatirũ gake. Nginya rĩrĩa rĩngĩ tũrĩkĩonana, gĩtigwo na thayũ.